כ'האב געציטערט פון מיר אליין, פון מיין שעדאו, קוקן אין שפיגל איז געווען א פראבלעם, ארויסגיין איז געווען א פראבלעם. I'm going through a challenging time, I can't face it, כ'האב סטרעס, איך קען עס נישט הענדלען, ווי גיי איך? כ'האב געהאט א פעניק אטעק, כ'האב געפילט ווי איך ממש אזאנס האב איך נאך קיינמאל נישט געהאט, די חינוך האט נישט צוטון מיט דיך, חינוך האט צוטון מיט די קינד, חנוך לנער על פי דרכו.
ברוכים הבאים צו נאך א עפיזאוד פון די פשוט פשט פאדקעסט, אונז האבן היינט ר' יואלי, יואלי. היינט גייט מען דיסקאסן בעזהש השם מענטל העלט, אונז קעמ אלע יואלי שניצע, בי ענד עיטש גרופ, קאנטרעקטער, דזשוני, די בעסט. יעצט לעיטלי האב איך אויסגעפונען אז עס איז דא א גאנץ אנדערע סייט פון יואלי שניצע וואס איז קיינד אוו הידן, וואס נישט אסאך ווייסן, און כ'האב געפילט ס'איז א אפערטונעטי, ווייסט איז א נושא וואס פאר מיך איז עס זייער אימפארטענט, און איך גלייב פאר זייער אסאך מענטשן איז זייער אימפארטענט, ס'איז מענטל העלט, סאו נאמבער וואן איז ווי קומסטו צו מענטל העלט? און ווען האסטו אנגעפאנגען? האלקאו מענטשן ווייסן נישט פון דעם. סאו די היסטארי אין שארט, ס'איז א לאנגע היסטארי, באט אין שארט איז עס בעיסיקלי ווען איך בין געווען אלט צוועלף יאר האב איך געהאט מיין ערשטע פעניק אטעק, איך געדענק נאך ווי ס'איז געווען, אוטסייד די BBL באנק אין אנטווערפ. איך בין אהיימגעלאפן דעמאלטס, איך בין געגאנגען אין מיט מיין דאכענע, איך האב נישט געוואלט ארויסגיין פון דארטן. וואס הייסט א פעניק אטעק? א פעניק אטעק איז בעיסיקלי א פיל, עט די טיים, די פעניק אטעק פון דעמאלטס איז געווען א עגראפאוביע אטעק, סאו ס'איז געווען א פיער אוו ביאינג אוטסייד, איך האב מורא געהאט, איך האב געפילט ווי מ'זאגט אנריעל, כאילו ווי מ'זאגט די וועלט איז איז כאילו איך שוועב און די וועלט איז אונטן, און ס'איז געווען זייער זייער זייער א מורא'דיגע פילינג, איך האב זיך דערשראקן פון דעם און איך האב געפעניקט, געפעניקט, וואס מיינט פעניקינג איז איך פרוביר אלץ מסביר צו זיין פאר מענטשן וואס פרעגן מיך וואס מיינט פעניק, און מענטשן זאגן אסאך מאל מאך דיך נישט נאריש, סאו נוץ איך אלץ די משל פון ס'איז געווען א יונגל יענקי וואס האט א צוועלף יעריג אינגל, ער פלעג גיין געווען אין חדר, ער איז געווען זייער גוט אין זיינע סטאדיס, און מען האט געהאט א פארהער אויף אשרי יושע עושך רע, דער טייטש פון אים, סאו ער איז געקומען אין חדר ניין אזייגער, צען צו ניין, האט זיך אוועק געזעצט, ניין אזייגער געדארפט זיין די פארהער, שוין ער זעצט זיך אוועק, און נעמט ארויס זיין פען, דער רבי טיילט אויס די אלע שיעטס, די פעיפערס, ער לייגט זיך איבערגעדרייטערהייט אין פראנט פון אים, ס'קומט אזוי ניין אזייגער, גיבט דער רבי א קלאפ, ער דרייט איבער די פעיפער, ער קוקט וואס איז וואס שטייט דארטן געשריבן, יא, ער קען אלעס, נאו פראבלעם, ער האט צוואנציג מינוט צו מאכן דעם פארהער, און ער נעמט די פען און ער וויל אנהייבן צו שרייבן, די מנהל געט א עפן אויף די טיר און ער שרייט, יענקי! דיין מאמע ווארט דיך אינדרויסן, קום שוין ארויס! יענקי געט זיך א שטעל אויף, דעטס נארמאל, נארמאל ריעקשאן, און ער הייבט אן ארויסצולויפן, און דעם רבי זאגט אים, עה עה, האלד אן א מינוט יענקי, ענדיג קודם דיין פאה, און נאכדעם וועסטו גיין ארויס אינדרויסן. יענקי האט נישט קיין שום טשאנס אין די וועלט צו מאכן די פאה דעמאלטס. ער מוז ארויסגיין, ער מוז הערן וואס די מאמע זאגט, ער מוז וויסן, איך מיין ער מוז הערן וואס גייט, ביזקאז זיין מיינד איז ביזי יעצט מיט אן עמערדזשענסי. פעניק אטעק איז עקזעקטלי די סעים טינג, אן די עקשול עפיזאדס, דאס איז זאגן, ס'איז נישט א זאך, ס'איז נישט קיין פיזיקל זאך וואס מ'זעהט וואס א מענטש קען פארשטיין, ס'איז עפעס אין די ברעין וויטש איז טריגערינג איט, און דאס בלייבט א גאנצע צייט ווילאנג די מענטש ווערט אויסגענוצט און די אדרענעלין וואס דאס איז איינע פון די הארמאנס פון די מענטש ווערט גייט אויס, דעמאלטס קען מען זיך צו זיך קומען אר עלס מיט מעדיקעישן. אקעי, ס'האט באקומען א פעניק אטעק און. פונקט אזוי די די פעניק אטעקס עפעס ס'געווען עפעס ספעסיפיק וואס האט עס געטריגערט אדער ס'געווען אוט אוו די בלו? סאו ווען פון ווען איך בין געווען א קינד בין איך שוין געווען א וואריער, איך האב אלץ געוואריעט פאר יעדע זאך, און איט וואס אקיומילעישן, איך האב נישט געקענט עס ארויסרעדן, איך האב נישט געקענט, מ'האט מיך אלץ יו נאו, נאט חלילה וחס טו בלעים עני וואן, און זיכער נישט מיין פערענטס, איי לאוו מיי פערענטס דיערלי, מיין טאטע איז א מלחמה, פון די מלחמה נאך געליטן, ער האט געבויגן אין די-פי לאגער, און ער האט נישט געהאט קיין מאמע, און ס'איז אים געווען זייער שווער, ער האט נישט געהאט קיין ליבשאפט, ער האט געהאט א שטיף מאמע, און ס ה פון אנדערע זייט מיין מאמע איז, יו נאו, איר עלטערן זענען ארום געפארן פון איין לאנד צום צווייטן, זיין רוף אין אוסטרעליע אין אמעריקע אין סאוט אמעריקע אין אלל סארטס אוו דיפרענט פלעיסעס, סאו אבוויעסלי די סעקיוריטי און די נארמאל פעמילי לייף האבן זיי נישט געהאט, סאו חלילה וחס איי דאנט בלעים דעם, און איי לאוו דעם דעילי. האסט באקומען די פעניק אטעק ביסט אהיים געלאפן און. סאו כ'בין אהיים געלאפן, אריינגעגאנגען אונטער מיין דובי, און כ'האב נישט געוואלט ארויסקומען, כ'האב מורא געהאט, כ'האב געוואוסט סאמטינג בעד איז העפענינג צו מיר און איי העד נאו איידיע וואס וואס וואס די פראבלעם איז. יו קאדנט פעיס די ווארלד. איי קאדנט פעיס די ווארלד.
א פעלד ווי מ'זאגט איך בין. שווים, יו נאו, איך שוועב הויעך. זיי גוט מזגי מיט די משפחה מיט די קינד מיט דאס לייק. דעטס רייט.
סאו די פראבלעם איז געווען אז עט די טיים יו נאו מענטשן האבן נישט געוויסט וואס ס'איז און יו נאו אז דאס איז דא א קאנדישן אז ס'איז דא א ווי הייסט נאך פון דעם. סאו מיין מאמע האט מיך געטרייט צו געבן אז די מאוסט לאוו אין די וועלט. זי איז געזעצן זיצן לעבן מיר און זי האט מיך יו נאו שי וואס ריעלי ריעלי נייס. איי רעמעמבער סיטינג מיט א בענקל לעבן מיר און ס'איז געווען זייער זייער. גוט, אבער פון אנדערע זייט איט דידנט העלפ די סיטועשן, ווייל פשוט מ'האט נישט געוואוסט. ביז ווילאנג מ'האט מיך, מיין טאטע האט מיך געהייסן גיין פארן אין קעמפ, נישט קיין שווייץ, פון אנטווערפן פארט מען קיין שווייץ, האלידעי טיימס, און כ'בין דעמאלטס געפארן האב איך אנגעהויבן דעמאלטס רעדן צו מיר אליין און אנגעהויבן צו צו זעהן אז איר האט פערהעפס, ס'איז נישט אזוי ערג, פערהעפס איז דאס, איך האב פארגעסן אפאר מינוט אז איך האב פעניק, און יו נאו, און עווענטשעלי און זיין אין שווייץ מיט די גוטע וועטער מיט אלעס, איט בעקעים בעטער, באט ס'איז נאך אלס געבליבן מיט מיר, און דאס איז געבליבן מיט מיר, און איך האב געוואוסט איין זאך אז נאך די חתונה, איי בעזהשם אל אל. יו נאו, אייל גאו ענד פיינד אוט וואס וואס ס'איז, יו נאו, אויב ס'איז עפעס, נאו נעימס. דו זאגסט עט דעט פוינט, ווי אלט ביסטו געווען ווען דו האסט צוועלף יאר. אנגעקלאגט? צוועלף יאר. און פון דעט פוינט ביז קעמפ איז געווען ווי לאנג? אפאר וואכן, כ'דענק נישט פונקטליך, אפאר זעקס וואכן. וואכן צו אכט וואכן איז געווען, כ'בין נישט געגאנגען אין ישיבה דעמאלטס. אבער דו האסט געוואוסט אז, איז קודם כל האסט געוואוסט אז ביז די חתונה האסטו נישט וואס צו טון מיט דעם ווייל וואס? ווייל ס'נישט געווען קיין אווערנעס? האסט נישט געוואוסט בכלל ווי אזוי אנצוהייבן ניין, ס'איז נישט געווען אז, כ'האב נישט געטראכט דעמאלטס גלייך אז נאך די חתונה גיי איך מברר זיין. ס'איז געווען א סטעידזש, ס'הייסט צו זאגן כ'האב דורכגעגאנגען די חלק פון, כ'האב אנגעהויבן צו פארגעסן פון דעם, ווייל ווען איך בין געווען ביזי, סאו אויב איך בין געווען ביזי מיט מיין פרענדס, מ'איז געגאנגען אויף קריכן אויף בערג, סאו כ'האב אנגעהויבן צו קענען רילעיטן אז ווען ס'איז דא א א ווען איך ווען איך בין ביזי מיט עפעס אנדערש דארף איך יו נאו קען איך פארגעסן פון דעם סאו איי וואס טרייאינג טו קיפ מיי-סעלף ביזי מיט געוויסע זאכן און וואן סטעידזש האב איך געטראכט ביי מיר אז ווייל ס'איז איבערגעבליבן מוצאי שבת, מוצאי שבת פלעגט אייביג צוריקקומען די זעלבע די בוגי מען פלעגט צוריקקומען מוצאי שבת און אבער כ'האב גערילעיטעד אז יו נאו, אויב ס'קען אוועק גיין קען דאס אויך אוועק גיין, און מן הסתם איז עס עפעס, און כ'ווייס נישט וואס, איי האב נאו איידיע. האסט סורווייווט די ישיבה יארן. יא, איך האב דורכגעשלעפט די ישיבה יארן, איך האב געהאט גוד טיימס, און כ'האב געלערנט אין בני ברק פאר דריי יאר, ס'איז געווען מיין בעסט יערס אלס בחור, נאכדעם האב איך געלערנט אין, כ'בין געווען אין קרית יואל פאר א האלבע יאר, ווילאנג כ'בין געווארן גלייך א חתן, שפעטער האב איך חתונה געהאט, סאו ס'איז נישט געווען צו לאנג. יא, באט כ'האב אלץ געהאט דאס, עס איז אלוועיס אין די בעק אוו מיי מיינד, און שוין, דאס איז געווען די די שארט היסטארי פון ווי הייסט נאך, עס איז געווען א לאט אוו אדער ווי מען זאגט טוויקס און דיטעילס באט וויי האווען גאט די טיים פאר דעט. פאר מען גייט ווייטער וויל איך נעמען א מינוט געבן א שאוט אוט פאר איינע פון אונזערע ספאנסערס. קעפטען אינשורענס איז א וואן סטאפ שאפ פאר עני טייפ אוו אינשורענס וואס דו דארפסט, צו ס'איז פראפערטי אינשורענס, ביזנעס אינשורענס, אדער אפילו העלט אינשורענס, קלעפטאנעט האבן די בעסטע פראדאקטס אן אפער. זיי אפערן אויכעט פול פאליסי רעוויוס אן קיין שום קאמיטמענט פון דיין זייט פאר עני טייפ אוו ביזנעס, און פאר פראפערטיס, צו ס'איז לארזש פארטפאליאוס אדער א סינגל פראפערטי, קענסטו האבן א פרי פאליסי רעוויו צו זיכער מאכן אז דו צאלסט נישט צופיל און אז דו ביסט פראפערלי קאווערד. ס'איז א מחיה צו ארבעטן מיט זיי. ס'גייט שנעל און געלאסן, זיי קומען אראפ צו ענקערן אפיס און וועלן געבן קוואוטס מיט די בעסטע פרייזן. קאנטעקט קלעפטאן אינשורענס היינט אויף או טו או אייט או זיקס זיקס וואן זיקס וואן זיקס אדער אויף קלעפטאן אינשורענס דאט קאו דאט יו קעי. סאו האסט חתונה געהאט? און וואס האסטו געטון נעקסט? סאו נאכדעם האב איך חתונה געהאט בין איך געגאנגען פון די טיים פון די חתונה איז געווען אלל אקעי, כ'האב נישט געהאט קיין כ'בין געווען זייער ביזי מיט טראכטן פון אבוויעסלי פון אלל פאזיטיוו טינגס, היינט ווייס איך אויכעט אז ווען כ'בין געווען א קינד האב איך געהאט א זאך וואס וואס כ'האב געליטן דעמאלטס איז געווען adhd, כ'האב זייער אסאך געפידזשעט און ס'איז געווען זייער שווער פאר מיך צו צו קענען פאוקעסן פון אינעווייניג, כ'האב געקענט זייער אסאך, כ'האב געוואוסט אלעס, כ'האב אלעס פארשטאנען, אבער אנגעקוקט האט מען מיך ווי א איינער וואס פארשטייט נישט און קען נישט, ווייל אינסייד האב איך נישט געקענט קיין סאך, און ס'האט מיך, ס'איז געווען, איט וואזנט, ס'איז געווען א דיפיקולט טיים מיט דעם, אבער ברוך השם אז כ'האב געמענעדזשט דורכצושטופן די יאר מיט דעם, און כ'געדענק געוויסע מאלן וואס, געוויסע זאכן וואס איז געווען, ספעסיפיקלי אז מענטשן האבן גערילייזט אז איך בין נישט קיין נאר, און איי קען וויווידלי רימעמבער דעט. האסט געהאט פיינע בחור'ישע יארן, האסט זיך ענדשויט אויפן בערג, בני ברק'ע ישיבה, קרית יואל, האסט חתונה געהאט, ווענסטו געמאכט די נעקסט סטעפ צו רילייזן דו דארפסט עפעס מאכן וועגן מענטל העלט, האסט זיך געלערנט, ביסטו ביסטו א לייסענס טעראפיסט יעצט, קוואליפיקעישאנס, וואט עקזעקטלי דו יו דא? איך ווייס נישט. כ'האב איינמאל נאר געזאגט יואלישניצער מאכט מענטל העלט, הי מעי בי די רייט פערסאן טו קאם אן הערן, כ'האב געזאגט. יואלי, האסט געזאגט יא, ענד. אקעי, סאו דורך די חתונה האב איך געהאט א גוד טיים, ענד באט פיו מאנטס ווען די דאסט סעטעלט ווי מען זאגט, און לייף ריעליטי האט אנגעהויבן צו ארבעטן, איך האב געטרייט צו מאכן ביזנעסעס און איך האב אבוויעסלי געפעילט, און בינג אימפאלסיוו און נאכדעם האב איך בין איך געווען דאון, און ווען איך בין געווען דאון האב איך אנגעהויבן צו פילן צוריק די זעלבע פילינגס וואס איך האב געהאט פריוויעסלי, האב איך מיר דערמאנט אז איך האב מיך צוגעזאגט אז נאך די חתונה גיי איך גיי איך דילן מיט דעם, סאו בין איך געגאנגען איך האב געגאנגען צו איינער וואס מאכט ענערדזשי, און איך האב אנגעהויבן די דזשערני פון טרייען צו הילן, למעשה. וואס הייסט ענערדזשי?
מיט די רינגס? ס'איז ענערדזשי, ניין ס'איז געווען בעיסיקלי מ'לייגט אויף א בעט און יענער לייגט ארויף די הענט און יו מאוו סאם ענערדזשי. די מעין ווארט, איינע פון די זאכן וואס כ'וויל זאגן איז אז די חלק פון וואס ארבעט יא און וואס ארבעט נישט, סאו כ'האב אלץ, כ'זאג אלץ פאר די דאקטוירים ווען זיי זאגן יא דאס ארבעט נישט אדער די טעראפיסט זאגן ס'ארבעט נישט, זאג איך אים אויב ס'ארבעט אבער פאר איינעם דעמאלטס איז נישט קיין נפק מ צו עס איז אמת אדער עס איז נישט אמת, ס'קען זיין פלאסיבא עפעקט אדער וואס זאל נאר נישט זיין, געדא, מען דארף נישט אוועק מאכן קיין איין זאך, נישט יעדע זאך האט זיך זיין פערפעס און זיין די סערטען מענטשן וואס ס'וועט יא ארבעטן און סערטען מענטשן וואס ס'וועט נישט ארבעטן, סאו קיין איין, איך פראביר נישט צו אוועק מאכן קיין איין זאך נישט ווייל יעדע זאך האט א פערפעס, איז למעשה בין איך געגאנגען צו אים, שפעטער בין איך געווארן ערגער און. איך האב געשטופט די צייט, איך מיין דורכגעגאנגען נאך נאך א שטיק צייט, איך האב געהאט צוויי קינדערלעך, נאכדעם האט אנפארטשענלי מיין ברודער קאמיטעד סוסייד. און. ווי אלט דיין יונגער ברודער? עלטערע ברודער? ער איז געווען איין יאר יונגער פון מיר, ער האט געהייסן יוסף חיים עליו השלום, ער האט געבוירן געווארן מיט דיסעביליטיס, מיט העווי דיסעביליטיס, סיי מענטעלי און סיי פיזיקלי, ער האט געהאט אפערעישאנס, ער איז געווען שוואך, ער האט אסאך גע'חלש'ט, אסאך ווי הייסט נאר געדארפט דורכגיין או טי צו העלפן ספיטש טעראפי מיט דיפרענט טייפס אוו טינגס, און למעשה האט ער, בין איך געווען די שטארקע, און איך בין געווען יא עס איז אין א בעסערע פלאץ יעצט,

ער האט שפעטער קאמיטעד סוסייד און ער איז געווען שוין זייער זייער דיפרעסט, הי וואס ווערי ממש ליטשלי דיסעיבלד, וואס אן די קאוטש און נאט כמעט גארנישט געמאכט, סאו ער איז געפארן קיין נצור פאר טריטמענט און דארטן האט אים א דאקטער געגעבן העווי מעדיקעישן וויטש די מעדיקעישן איז שוין געווען בענד עט דעט טיים באט אפילו מיט דעם אלעם האט ער עס געגעבן און אפילו ווען ס'איז געווען אבער ווען מ'האט עס געמעגט געבן האט מען עס געדארפט געבן אין א האספיטעל אווער א פעריעד אוו סיקס מאנטס צו צו אראפדרוקן דעם מענטש און שפעטער צוריק אויפבויען סאיז איינע פון די שיטות געווען און למעשה האט ער געגעבן עס שנעל אן דעם וואס מ'האט אים אריינגענומען אין האספיטעל און ער איז געווען א זאמבי ביי די טיים הי קאמיטעד סוסייד ער האט נישט גערעדט פון דעם גארנישט. ענד ממילא איטס וואס דיפיקולט ווי הייסט נאר. שוין, למעשה בין איך געפארן דעמאלטס קיין נצור מיט מיינע עלטערן, און איך בין דארטן געווען מיט זיי, איך בין דארטן מיטגעהאלטן די גאנצע באערדיגונג, מיט די גאנצע טראומא וואס איז דארטן מיטגעקומען מיט דעם, אבער איך האב געפילט שטארק, און איך האב געפילט, איך האב אוועקגעשטופט א גאנצע צייט מיינע פילינגס, איך האב געזאגט יא, עס איז אין א בעסערע פלאץ, און עס איז שוין, עס איז באשערט, און לעטס געט אן וויט לייף, און ווי הייסט נאר, שוין. זעקס חדשים, זעקס חדשים האט עס גענומען, און די וואס איך ווייס היינט ס'הייסט PTSD, פאוסט טראומאטיק סטרעס דיסארדער, סאו בעיסיקלי מענטשן, מענטשן פרעגן מיר אסאך מאל וואס מיינט פאוסט טראומאטיק, כ'האב אייביג ליב צו זאגן א משל פאר דעם, א פיז, א א זאך וואס מענטשן פארשטייען, ס'איז בעיסיקלי אזוי ווי איינער קלאפט דיך אזוי אויפן הענט יא, נאך א מינוט. נישט געפערליך. נאך א האלבע שעה וועסטו גיין געבן א פראסק פאר יענעם. גייט געזונטערהייט, הער אויף, פייניג מיך נישט. וואס פייניגסטו מיך? PTSD איז, די זעלבע זאך געשעט אין מח. דער מענטש טראכט נאכאמאל און נאכאמאל איבער, עס קומט אריין פלעשבעקס, פיקטשערס פון אים, גילט, אפשר וואלסטו געדארפט דאס טון, אפשר געדארפט יענץ טון, איך האב נישט גענוג אזוי געטון, איך האב מיך געשלאגן מיט אים, איך האב מיך דאס, איך האב מיך יענץ, איך האב נישט גענוג. און עס איז אלעס ארויפגעקומען, יא. סאו נאכדעם איז געווען אז אונז האבן געהאט א שמחה. אין אנטווערפן, איך בין געפארן מיט די שאטל, און פארנדיג מיט די שאטל איז געווען עפעס א פייער אין א טרעין אין פראנט פון אונז, און די טרעין האט געדארפט סלאון דאון, און מען האט אויסגעלאשן די עיר קאנדישן, עס איז געווארן זייער הייס, און איך האב אנגעהויבן צו פעניקן, איך האב אנגעהויבן צו מורא האבן, מען האט זיך אויפגעלייגט אויפן ערד, ווייל דארטן נידעריגער איז דא מער לופט, און.
זאלסט גאט קילן נאך א פעניק אטעק? יא, ס'איז געווען דארט נאך א פעניק אטעק, בה, כ'האב געהאט פלענטי פעניק אטעקס אין בעטווין, אבער דאס איז געווען די, ווי הייסט נאר, שוין, מ'איז אנגעקומען, ס'האט גענומען צוויי אהאלב שעה, אינשטעד א האלבע שעה, און כ'בין למעשה צוריק געפארן מיט די טרעין, אוקיי-איש, כ'האב נישט געטראכט קיין סאך פון דעם, ס'איז געווען פאר יום כיפור, ס'איז נישט געווען לאנג פאר יום כיפור, יום כיפור בין איך געגאנגען אין שול, איך געדענק זיי האבן אונז געדאוונט אין עיטי סיקס אזא טיים, און איך בין אנגעקומען, איך בין געווען נאך א סעודה, איך בין אריינגעקומען דארטן ענד איי עבסעלוטלי לאסט איט, כ'האב געהאט א פעניק אטעק, כ'האב געפילט ווי איך ממש אזאנס האב איך נאך קיינמאל נישט געהאט, כ'האב געפעניקט אויף זאכן וואס זענען געווען ווייט פון ווערי ווערי איך מיין זייער ווייט אוועק פון ריעליטי. איינע פון די זאכן איז געווען אז מיין שוואגער איז דעמאלטס געווען א פופצן יעריגע בחור אז ער האט געהאט חתונה האבן און ער גייט פארן מען גייט חתונה זיין אין אמעריקע און איך האב מוזן פארן קיין אמעריקע און יעצט האב איך מורא צו פארן ווייל איך האב מורא געהאט צו גיין עניוועי ווייל איך האב אנגעהויבן צו ציטערן פון עניטינג וואס איז געווען וואס פארשפארט מיך. קלאוזד ספעיסעס.
קלאוזד ספעיסעס, קלאסטראפאוביע.
דרײַצן יאר. עירפלעינס נישט קיין זאכן?

ס'איז געווען ס'איז געווען טאף, סאו דאס געדענק איך קווייט וויווידלי ווי מ'זאגט וואס איז געשען דעמאלטס, און פון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן מיין העווי דזשערני. די איינציגסטע זאך וואס איך האב יא געקענט רילעיטן איז די די חלק אז די פילינגס וואס איך האב געהאט דעמאלטס האב איך געקענט זאגן אויב איך קען רילעיטן צו די פילינגס וואס איך האב געהאט פריוויעסלי ווען איך בין געווען א קינד, האב איך געזען אז ס'דא סימילעריטיס צו דעם, און מילא אנגעהויבן צו ווערן גרינגער אין א געוויסע סענס, אבער איך האב נאכאלץ נישט געוואוסט קיין נאמען, איך האב נאכאלץ נישט געוואוסט וואס ס'איז, איי העד נאו איידיע. סאו אין די פופצן יאר האסטו ביסט נישט געגאנגען צו קיין איין מומחה צו קיין גארנישט? ניין ניין, די פופצן יאר בין איך שוין יא געגאנגען, אקעי. באט וויל געט טו איט, באט שוין למעשה נאך אפאר חדשים שפעטער האט מיין ווייב געווען אנדערע אומשטענדן און זי האט געהאט א קאנדישאן וואס האט געמוזט ליגן זייער אסאך, איך פלעג זיין אינדערהיים צוזאמען מיט איר און גארנישט געטון, פשוט זיך געווארפן, נישט געקענט עסן, נישט געקענט טרינקען, די גאנצן טאג, די מיין מיינע מחשבות זענען געלאפן אויף צוויי הונדערט מייל א שעה, עס האט זיך געפילט אזוי ווי א קאר וואס פארט בארג אראפ צוויי הונדערט מייל א שעה אן דעם וואס די האסט ברעיקס, אבסעלוטלי נאו ברעיקס, האסט נישט קיין שום קאנטראל אויף דעם, און אלע איפס און באטס וואס זענען אריינגעקומען דארטן, ס'איז געווען אבסאלוטלי פיערפול, כ'האב געציטערט פון מיר אליין, פון מיין שעדאו, קוקן אין שפיגל איז געווען א פראבלעם, ארויסגיין איז געווען א פראבלעם, יעדע זאך איז געווען א פראבלעם, כ'האב מורא געהאט אז איך דיסאינטעגרעיט, אז כ'גיי ארויסגיין און כ'וועל גארנישט האבן אין מיך, למעשה בין איך געגאנגען דעם צו איינע פון די דזשי פי'ס, ער האט מיר געגעבן א מעדיקעישן קאלד רימיטריפטעלין, כ'האב עס אנגעהויבן צו נעמען, כ'האב געפילט סוסיידל, האב איך עס געסטאפט נאך אפאר טעג, היינט ווייס איך שוין אז די זאכן דארפן צוריק גיין און מען דארף נאכאמאל רעדן צו די דאקטער און באקומען סאמטיימס טרענקולייזערס וואס וואס נעמען אוועק די סימפטאמס אין די ביגינינג ווייל ס'נעמט צייט ווי לאנג דאס הייבט אן צו ארבעטן, באט עט די טיים האט קיינער מיר נישט דאס מסביר געווען, שוין למעשה בין איך געגאנגען נאכדעם צו און נאכדעם האט מיר מיין שוועגערין געשיקט פון אמעריקע א סעט פון טעיפס פון עפעס א לעידי וואס הייסט לוסינדע בעסעט פון די מידוועסט סענטער אוו ענקזייעטי ענד דיפרעשאן אין אוהייאו, איך האב צוגעהערט ס'איז געווען טעיפס דעמאלטס נאך, זעכצן שעה, און דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס ס'האט זיך מיר געעפנט א נייע וועלט. ס'איז געווען נעמען, ס'איז א פאנטאסטיק סעט פון טעיפס, איך האב עס זינט דען שוין געהאט אינמיטן קאנווערטעד צו אידיש אויכעט, אבער למעשה האב איך קיינמאל נישט אנגעיאגט פאר דעם, אבער איך האב עס אויף, איך שיק עס צו מענטשן כסדר, פשוט צו פארשטיין וואס ס'מיינט ענקזייעטי, וואס ס'מיינט דעפרעשאן, מענטשן קומען ארויף דארטן אויף זייער אויך אזוי א פאדקעסט, מענטשן קומען ארויף און זיי זאגן ווי איך האב געהאט דאס, איך האב געהאט יענץ, און וויאזוי וויאזוי האט זיך אויסגעהאט, נישט קיין נישט קיין סעלושענס, מער א אנדערסטענדינג און וועלכע מיני מענטשן האבן עס אלס פאליס אפיסערס, צו ס'איז געווען אלע מיני מענטשן זענען ארויפגעקומען, יו נאו.
הויכע סוקסעספול מענטשן. סוקסעספול מענטשן, אבסעלוטלי.
כ'וויל נאר מיך נאר, כ'וויל נאר אריינקומען מיט איין קשיא דא. דורכאויס די גאנצע תקופה, עס איז געווען פון א שטאטישע לעוועל, איז געווען עפעס ארגענעזעישאנס שוין דא וואס האבן עפעס גערעדט? גארנישט. גארנישט. אבסאלוטלי גארנישט.
סאו איך בינג האבן adhd, דאס איז די פאזיטיוו פארט פון adhd איז אז איך האב, You do something about it.
יא, איך האב געטראכט אז איך גיי יא יא טון וועגן דעם, סאו איך בין געגאנגען איך האב אנגעהויבן צו סערטשן וואס איז עוועילעבל, וואס איז דא, האב איך געטראפן א איינע פון די מעטהאדס וואס זענען דא, עס הייסט NLP, Neuro Logistic Program, וואס דאס איז, ס'איז געווען אויף דעם, כ'האב געזען אז דאס לערנט אויס ווי אזוי צו העלפן מענטשן, און מענטשן מיט מיט ענקזייעטי, מיט מיט מורא האבן, מיט מיט פעניקס, סאו כ'בין אריינגעשריבן, ס'איז געווען אין א, ס'איז געווען דאנערשטאג, פרייטאג, שבת און זונטאג אין וועמבלי, ס'איז געווען א גוי'שע זאך און איך בין אהין געפארן, איך האב פארשטייט זיך שבת האב איך געמיסט אוט, אבער איך בין דארטן געווען, ס'איז געווען נאך א שיינע פאר מענטשן דארטן, און איך האב מיטגעהאלטן, צופעליג די וואס האט עס אנגעפירט איז א איד, און די. ווייל נישט קיין שמד תורה אבער כ'מיין ס'איז געווען א אידישע נשמה אידישע נשמה און די פאונדער פון דעם ער הייסט ריטשערד בענדלער ער איז דארטן געווען ער איז אויך א איד ער שטאמט אויך פון אידן און ער ארבעט צוזאמען מיט איינער וואס הייסט פאול מעקענא און זיי האבן געמאכט דארטן אויך חוץ פון NLP האבן זיי געמאכט דארטן אויך היפנא טערעפי און ס'איז געווען זייער זייער אינטערעסאנט כ'האב באקומען אסאך טולס דארטן. איז האט מען אנגעהויבן צו עפענען נאך מער די איידיע פון יו נאו וואטס גאוינג אן. זייט דעמאלטס פאסט פארווארד בין איך דורך געגאנגען א גאנצע באנטש פון דיפרענט טעראפי, איך בין דורך געגאנגען cbt, סייקאדינעמיקס, האלט נאך אינמיטן.

די האט דיפרענט טעראפיס, יעדעס איינס העלפט פאר צווייטן, ס'איז געווארן א האבי ביי מיר בעיסיקלי צו צו קענען פארשטיין מער און מער טעראפי, און איי ביז היינט, כ'מיין איך גיי נאך אלץ צו דיפרענט סעמינארס ווען איך קען, פון דיפרענט טייפס, און ס'איז מיר געווארן ווי הייסט עס א פארט פון מיי לייף צו צו קענען, ווייל למעשה פארשטיי איך בעסער ווי אזוי צו קענען העלפן מענטשן, סאו למעשה בין איך ארויף אויף מעדיקעישן צוריק, יו נאו, פון זעקס יאר שפעטער בין איך ארויף אויף סערטעלין. וויטש עידזש עידזשעס, ס'איז געווען נאך א אַכט און צוואַנציק, ניין און צוואַנציק יאר, בין איך ארויף אויף סעטילין, עס האט מיך געמאכט זייער גוט, און כ'האב געקענט אנגיין מיט מיין לעבן, און איך האב שפעטער, כ'בין געווען אויף דעם פאר זעקס חדשים, זיבן חדשים אנגעפער, שפעטער בין איך אוועקגעגאנגען פון דעם, עס האט מיך געהאלטן פאר נאך אפאר יאר,

און איך האב געווען ביי אים, שפעטער האט ער געהאט די איידיע פון עפענען א, מאכן גרופ פון אויסלערנען מענטשן סי בי טי, האב איך געדזשוינט זיין פערסט גרופ, האט אסאך געהאלפן, און כ'האב דעמאלטס געווען אויך פארט פון דורכברעכן צו אנהייבן צו גיין אויף ליפטס און עקספאוזשער טעראפי, פון עקשעלי גיין צו פעיסן די פעיס און די פיערס, נישט פאר יעדע מיינונג ארבעט דאס, ס'איז נאך נישט יו נאו. כ'ווייס דו האסט פריער געזאגט די פוינט און איך מיין ס'איז זייער אימפארטענט פוינט צו ארויסברענגן אז ס'איז דא הונדערטער שיטות און טעראפי הונדערטער דיפרענט וועגן וויאזוי מ'דיעלט מיט זאכן, מענטשן דארפן אסאך מאל וויסן אז ס'איז א דזשערני, נישט אז ווייל איין זאך האט נישט געארבעט אויפגעבן און גענדיגט. יא, סאו. מ'דארף זוכן, גיין, ביז מ'טרעפט די ריכטיגע שיטה, די ריכטיגע דאקטער, די ריכטיגע טעראפיסט. אבסעלוטלי, אבסעלוטלי, און דאס איז א זאך וואס איך טו יעצט, און דאס איז יא. באלד ווען מ'וועט קומען צו די נעקסטע סטעידזש וועט מען, וועסטו פארשטיין וואס איך זאג. סאו למעשה בין, האט ער געמאכט די די סעשאנס, האט ער אנגעהויבן צו מאכן סי בי טי, ווי מ'זאגט, אויסצולערנען סי בי טי פארן עולם, און איך בין געווען ביי זיין ערשטע גרופ, און נאכדעם האט ער געעפנט, האב איך ארויסגענומען, כ'האב באקומען מיין לייסענס, איז געווען אין 2019, דעצעמבער 2019.
שוין גוט צוריק.
און זייט דעמאלטס איך האב ארויסגענומען נאך נאך דעם סעיפגארדינג מיט סי אר בי טשעקס מיט יו נאו די אלע זאכן וואס מען דארף צו האבן, און איך האב געדזשוינט די ארגאניזעישן דזשעי טי און פון דעי וואן, וואס ביז היינט בין איך נאך אויף די ארגאניזעישן, איינער פון די טעראפיסטס וואס הייבן אויף קאלס. סאו איך וויל אביסל אריינדייוון אין דעם. א מענטש האט א פראבלעם, יא, א מענטש פילט דאון, ער קען נישט ארויסקומען פון בעט. נאמבער וואן, וויאזוי ריעלייזט א מענטש אז איך האב עקשעלי א מענטל העלט אישו? אסאך מענטשן זאגן אקעי, איך בין נישט אין די מאד יעצט הייסט עס, אדער איך בין לעזי, איך פיל מיך טייערד, האו דאז הי ריעלייז איט? און יעצט וואנס הי ריעלייזד איט, יא, זייער סאך מענטשן גייסט אים פרעגן, האסט פראבלעם מיט דיין קינד, אדער האט adhd, האסט עני אישו, ווי גייט ער נעקסט? וואס איז די סעלושען? כ'מיין גייסט פרעגן רוב מענטשן, גייסט א טערעפיסט? גלייך וועט ער זאגן ניין ניין איך בין פערפעקט. יעצט אנדערע מענטשן פרעגן, ווי גיי איך צו טערעפיסט? קיינער גייט נישט קומען און זאגן פאר א מענטש, כ'דארף האבן העלפ. וועיר דאס יו סטארט?
סאו די די די ענטפער בעסיקלי איז אז קודם כל די ערשטע קשיא וואס געפרעגט איז יו נאו אויב איינער פילט זיך דאון א טאג אדער עפעס איז סאמטינג ראנג מיט אים ער פילט זיך עפעס נישט נישט רייט מיינט נישט אז ער דארף לויפן טעראפי מיינט נישט אז ער האט א מענטל העלט פראבלעם אדער א עמאשענעל פראבלעם לאמיר זאגן בעסער ווי מענטל העלט. ס'איז נארמאל א נארמאלע די גאלדען רול איז צוויי וואכן אויב א מענטש פילט זיך דאון קאנטיניעסלי אבער פון די אנדערע זייט אויב איינער איז ביקאמינג מעד און האט טוט זאכן וואס זענען נישט נארמאל יו נאו אבוויעסלי דארף מען גיין סיקן העלפ פאר דעם באט אין טערמס פון דעפרעשאן און ענקזייעטי און די זאכן איז אויב ס'נישט דא קיין אבוויעס קאז און די מענטש איז סתם אזוי אנגעצויגן נאך צוויי וואכן דארף מען גיין צו איינעם, סאו ווי גייט מען? איך מיען די NHS זאגט מען דארף גיין צו די GP, גיי צו די GP, וואן וואן וואן, GP, זיי ווייסן אבער די פראבלעם איז אז ס'איז נישט דא די אמאונט וואס, NHS איז NHS, כ'מיין יו נאו, זיי דעליווערן נישט דאס וואס זיי ווילן ווען דעליווערן, און איינע פון די גרעסטע פראבלעמען וואס די דאקטוירים און די GP זאגן איז אז זיי האבן די גרעסטע, די מערסטע פראבלעמס איז זיי האבן נישט ווייטער ווי צו ריפערן די מענטשן וואס האבן ענקזייעטי און דיפרעשאן. די וועיטינג ליסט בכלל צו באקומען אפוינטמענט צו ווערן דייעגענאוזד איז צוויי דריי יאר.
יא. איטס אווערוועלמינג. סאו ס'איז דא אזוי איך מיין ס'איז דא ארגענעזעישאנס וואס טוען אין דעם, ס'איז דא ביקור חולים וואס מאכט אין דעם, ס'איז דא רעליף האט זיי, מ'קען זיי אנרופן, מ'קען זיי פרעגן, נו און דו יואלי שניצער? איך פיל עס דא זייער סאך אז מענטשן האבן נישט די קארעדזש צו ווילן ריעלייזן אז זיי האבן א פראבלעם. איך געב אייביג פאר די עקזעמפל אז זייער סאך מענטשן האבן ביזנעסעס, סוקסעספול מענטשן האבן א ביזנעס קאוטש. וואס איז א ביזנעס קאוטש? איך האלט א ביזנעס קאוטש א טעראפיסט. בעיסיקלי איט העלפס יו אטשיוו יור גאולס טרו האו טו נאט גיוו אפ און האו טו בילד איט פערדער און האו טו בי מאטיוועיטעד און סאו אן באט זיי מוז קיינד אוו דעקארעיטעד לייק ביסט א סוקסעספול ביזנעס מענטש דארפסט האבן א ביזנעס קאוטש און ווען ס'קומט צו פערסאנעל לייף נפשיות א מענטש וויל זיך זארגן אויף זיין קינד אויף שלום בית זיין פעמילי הייסט עס קיינד אוו א טעראפיסט מענטשן קוקן אויף טעראפיסט לייק א סקערי זאך אז איינמאל איך גיי פאר טעראפי האב איך שוין סאם סארט אוו פראבלעם אדער מענטשן גייען אראפקוקן צו מיך איך האב געהאט די זעלבע פראבלעם ווען איך האב געהאט א טשעלענדזשינג טיים, איך האב נישט געהאט צו וועם צו רעדן, ביז איך האב גענומען די קארעדזש אויסצומאכן א פאון קאל צו א דיפרענט טערעפיסט, איך האב געזאגט ווי גיי איך?
דו זאגסט אז ס'איז אימפארטענט אפילו פאר פערסאנעל גראוס, אפילו איינער וואס האט נישט קיין פראבלעמען וואס וויל פשוט פערסאנעלי וואקסן.
ווער קען איי גאו טו איים גאוינג טרו א טשעלענדזשינג טיים, איי קאנט פעיס איט, כ'האב סטרעס, כ'קען עס נישט הענדלען, ווי גיי איך? דו האסט געמענטשענט עקשעלי רעליף, איז וויל איך זאגן אז איך פערסענלי האב איך זיי אויך גענוצט, כ'האב זיי אמאל עפראוטשט ווען כ'האב געוויסט כ'האב א ווערי ספעסיפיק פראבלעם וואס כ'האב נישט געוויסט ווי צו גיין דא אין סטענפטעל צו, כ'האב זיי קאנטעקטעד, כ'האב געהאט א שמועס מיט זיי אפשר א האלבע שעה, וואטעווער, כ'האב זיי אראפגעלייגט פונקטליך וואס די אישו איז, זיי האבן מיר געפרעגט קשיות, און זיי האבן מיך טאקע עווענטשעלי די ערשטע דאקטער די ערשטע טעראפיסט וואס זיי האבן מיך געשיקט צו יענער האט נישט געהאט קיין אוועילעביליטי, באט עווענטשעלי האבן זיי מיך געשיקט צו די ריכטיגע מענטש. סאו ס'איז טאקע דא א יוספול טול. וואס איך האב געזען, וואס איך האב געזען נאך אויך מער אין די זאכן איז אז, כ'דענק איך בין אריינגעקומען אין מיין אפיס און כ'האב געזאגט אז דאנערשטאג קום איך אריין שפעט ווייל איך גיי צו טעראפי, און כ'דענק איך די ערשטע מאל כ'האב געזאגט מיין גאנצע הארץ וואס? ארי אלעס אקעי? אלעס איז פיין? ענד יו בי סורפרייזד סינט די מאר איי ספיק אבאוט איט טו פיפל, די טערעפיסט איי גאו טו, הייב רעקאמענדעד הים מעני פיפל, כ'האב געזאגט איך ווייס שוין ס'ארבעט פאר דיך, פאר מיך האט זיך געווען מיינעם, כ'ווייס שוין ס'ארבעט פאר דיך, פאר מיר ברוך השם, איט ריעלי העלפט מי אין מיי לייף, און. כ'האב שוין מסתמא געשיקט צו אים טען טו פיפטין פיפל הו אר ביי הים, סימפלי פאר מיר ספיקינג אוט אבאוט איט אין פאבליק און נישט אוועקלויפן פון דעם. סאו מיין קוועשן איז וויאזוי קען מען אינקארעדזשן מענטשן לייק אויף יו פיל יו ניד העלפ גאו און טעיק איט ביקאוז איטס סימפל איטס גוד פאר יור לייף פאר פאר עווריטינג און ממש סימפלי יו קען יו קען ליוו אין דענייעל פאר יערס און און דזשאסט דזשאסט רוען איט. אקעי סאו איינער אזוי ווי דיר וואס האט א אינער אנדערסטענדינג, ער פארשטייט זיך פון אינעווייניג, ער פארשטייט זיינע פילינגס, ער פארשטייט פארוואס זאכן זענען אזוי, און כ'האב עס מסביר זיין מיט איינע פון די סטאריס וואס כ'האב געהאט, כ'האב א חבר מיינע וואס ער האט חתונה געמאכט א קינד, און ער האט נישט געהאט קיין, זיינע פילינגס זענען יו נאו געווען אפגעשלאסן שוין ווען ער איז געווען א קינד, און ער איז אריינגעקומען צו מיר אין אפיס דאמאלטס, און מ'האט געזאגט ס'איז אזוי שטארקע קאפ וויי, זאג איך אים די האסט קאפ וויי, די מאכסט חתונה, ביסט אנגעצויגן, ביסט יו נאו, ביסט עמאשענעל, איך בין נישט עמאשענעל, איך האב נישט קיין קאפ, איך בין נישט פון דעם, וועסט זען, איך וועל נאך ארבעטן די טאג פון די חתונה. סאו אזא מענטש, יו נאו, איז זייער שווער צו זאגן, יו נאו, גיי פאר טעראפי, איך דארף נישט קיין טעראפי זאגט ער, ווייסט כמובן, איך דארף נישט קיין טעראפי, א פענעדאל, גיי ווייטער. איז עס ריכטיג? ס'קען זיין אז ס'דא מענטשן וואס זענען, יו נאו, וואס זיי וועלן סורווייוון אזוי אין לייף. איז פון די אנדערע זייט יו נאו די מענטשן סאמטיימס דארפן האבן הילף. מענטשן זיך קענען נישט קאנעקטן צו זייערע עמאושענס. סאו ס'איז קארעקט, אבסאלוטלי, דאס איז די, און איך מיין פארשטיין די אינסייד פון א מענטש, וויסן וואס ער מיינט און יו נאו אפטאטשן זאכן און פארשטיין ווי אזוי ער זאל פילן, ווייל יעדע מענטש האט די רעשענעל חלק ווי מען קען טראכטן יו נאו, און נאכדעם איז דא די חלק פון עמאושענס, איז די עמאושענס קומען ארויס סאו פונקט אזוי ווי איינער האט דיך געשלאגן, יא? יעצט די ערשטע זאך איז וואס דו וועסט טון, איז דו וועסט אים צוריק געבן, דו וועסט האבן נקמה, עס קומט אריין אין ווי הייסט נאכאמאל, איז דא אונז אידן ווייסט מען, מען דארף מען דארף זיך בארואיגן, און מען דארף נישט צוריק געבן קיין נקמה, אבער לאמיר לאמיר אוועק לייגן דאס אין זייט, אבער א מענטש נאר דרייט זיך אויס און ער זעט אז עס איז דא א זייער הויכע מענטש און ער האט כח, גייסטו אים נישט צוריק שלאגן, רייט? ווייל דיין שכל זאגט דיך אויב איך וועל אים צוריקשלאגן גיי איך באקומען, ס'גייט מיר וויי טון רייט? סאו די האסט א געוויסע קאנטראל ווי אזוי ס'גייט, סאו יעדע זאך אין עסענס איז דא די חלק ווי אזוי ס'לויפט צווישן עמאושענס און רעשענעל, און דאס איז א גרויסע בעיסליין פאר די גאנצע מענטל העלט אין טערמס פון אימאושענס מיט ראשען וואס איז וואס און צו קענען דיפערענטשיעטן און צו קענען אפטיילן צו קענען וויסן און פארשטיין זיך אליין סאו די די נארמאל ארגענעזעישאנס זענען ארגענעזעישאן ווי מען רופט אן די מענטש האט א פראבלעם ער רופט אריין און באקומט די הילף וואס מען דארף צו האבן און היבש סוף וואס איך טו אוט אוו די באקס און דאס איז א זאך וואס וואס איך האב יו נאו איך האב דעדיקעיטעט מיין טשעריטי לייף צו צו מענטל העלט צו העלפן מענטשן וויפיל איך קען לעיני נשמת מיין ברודער טאקע און
יוסף חיים בן מהרם בן יבודל לחיים טובים מהרם שמו זמלי'
און איך ווייל ס'איז אין זיין זכות אין א סענס כ'מיין יו נאו איך פיל אז יו נאו ער סופארט מיך פון פון אויבן אין וואס איך טו. איז וואס איך טוה איז איך מאך, ס'איז דא די פראעקטיוו חלק, סאו מענטשן טיפן אויף פון איינער וואס איז א חבר אדער א משפחה א ספאוס א מאן א ווייב א טאטע א מאמע א מגיד שיעור וואס זאל נישט זיין, זאל מען מיך רופן זאל מען זאגן וועגן עפעס א קעיס זאל מען מיך פרעגן געוויסע זאכן און נאכדעם ווען זיי זאגן יא אבער דאס נישט קענען רעדן צו אים און איך זאג אקעי געב מיר נאר די נאמען געב מיר זיין פאון נומבער און איך גיי ארויס, איך נעם מיין קאר, איך זעץ מיך אריין, איך טרעף די מענטש, איך קען אמאל גיין אים טרעפן אין בית מדרש, איך האב א שמועס מיט אים, און צוביסלעך הייב איך אן צו רעדן צו זיי, און אסאך מאל שלעפ איך זיי ארויס פון די הייזער, איך גיי אינדערהיים. קען איך פארציילן א סטארי?
יא. כ'ווייס נישט צו דו געדענקסט עס. פינף יאר צוריק האב איך געהאט א טשעלענדזשינג טיים אין מיין קאנסטראקשען ביזנעס.

שעה פארן זמן און איך ברעך מיך קאפ און טונקל איך זיץ דארטן אליינס איך גיי ביז יואב זיך מעסטן אליינס און איך טראכט מיין איין יבוא עזרי איך קען נישט לייק קאלד שיעטס איך דארף אפדעיט מענטשן קאלן ווייסט וואס כמיין לייק א מעסי און איינער רינגט די בעל שוין איך הייב אויף און קעמרע ווער שטייט דארטן? יואלי שניטצער. ביזט אריינגעקומען צו מיך אין אפיס, אזוי האסטו מיר געזאגט, ביזט אריינגעקומען צו מיך אין אפיס, פאר קרעניטשע ראוד אונטן, יו קעים אינטו מיי אפיס, ביזט זיך אוועקגעצט אין פראנט פון מיך, האסט מיר געזאגט ארי, איי ווענט טרו די סעים, איך בין אריבערגעגאנגען די טשעלענדזשינג טיימס, יו גאנא געט אווער איט. סטעי פאוקעסד, זאג די ווארטער סטעי פאוקעסד, סטעי האמבל, קאמיוניקעיט וויט פיפל, פיפל וויל אנדערסטענד יו, דזשאסט סטעי סטראנג, איים קאמינג טו טעל יו, איים טינקינג אבאוט יו, איים וויט יו, ענד האסט ארויסגעוואקט, דעטס איט, און זאלסט נאר וויסן ווען ווען יו דיד איט, מיר איז געווען א טשילס ביי די וועי אז איך בין געווען דעמאלטס אלאון, דו ווייסט שוין וואט אלאון

יענע שבת און כ'האב געפילט איטס גאנא בי פיין ענד האסט מיר געגעבן געוויסע גיידענס וואט איי שוד דא ענד איי פאלאוד איט ענד ברוך השם. ביי די נאך איין מענטש האב איך געקאלט איך גיי אים מענטשענען ווייל ער געדענקט עס אויך נישט דער ישיבה אייביגער כ'האב אים קיינמאל נישט גענוצט כ'האב אים אפילו נישט געקענט כ'האב קיינמאל נישט גערעדט צו אים ער איז געווען די סעקאנד פערסאן הו פאונד מי אפ א רענדאם דעי זאגט מיך ארי יו דאנט נאו מי איי דאנט נאו יו אלל איי וואנט טו טעל יו איז דזשאסט קיפ גאוינג אייוו סין איט ביפאר די מעסעדזש כ'האב דעמאלטס באקומען די אז וואס א פאוער פון דזשאסט ריעטשן אוט צו איינעם,
הייב אויף א פאון קאל, זאג פאר איינעם עפעס, זאג א ווארט פאר איינעם, און ביי די וועי בזכותך איז ווענעווער כ'האב א פרענד וואס איך ווייס ער גייט אריבער א דיפיקאלטי אין ביזנעס אדער איך ווייס ער גייט אדער א טשעלענדזש איז כ'שריב אים קיינמאל נישט קיין וואטסעפפ לייק עוועריטינג אקעי, ס'איז א פאון קאל, עניטינג יו ניד, כ'קען דיך נישט העלפן מיט דאס באט איך קען דיך העלפן מיט דאס, קאל מי, וויל סופארט יו, וויל דא סאמטינג, ענד ענד מאמענט מען די ווארלד טו יו, דעט דו געדענקסט נישט, באט פאר מיך, ער וואס, אטענדינג וויז איט וואס א לייף סעיווער. די בעסט מעדיקעישן. כ'וויל אביסל אריינגיין אין די נושא פון אז זאגט די ארטיסט דו סערוו'סט אביסל אין די סארט נושא, דזשעי טין, וואס טוט דזשעי טי און וואס טוט וואס איז דיין חלק וואס דו טוסט יעצט כדי צו אויפטון פאר דעם? סאו איך בין
פאר די אידיש ספיקינג מענטשן וואס רופן אריין, טיענס וואס רופן אריין, ס'איז בעיקר געמאכט געווארן פאר טינעידזשערס וואס זענען סטראגלען, ס'איז קאנפידענשל, מ'זעט נישט קיין פאון, קיינער זעט נישט קיין פאון נאמבערס, קיינער זעט נישט קיין ווער ס'טעקסט, און מען קען אריינרופן, מען קען פרעגן, אסאך מאל ווערט מען סיינפאוסטעד צו ספעשילס און צו ספעשיל דיפרענט טערעפיסט, סאו איך זיץ אויף דעם יעדע וואך דאנערשטאג בין איך און טריאדש, סאו איך הייב אויף די טעלעפאן קאלס און איך סיינפאוסט זיי צו. סאו א בחור האט א פראבלעם, אדער ס'קומט מיר אויך פאר עדאלטס אויך אדער ס'איז נאר פאר טינעדזשערס? ניין, ס'איז נאר פאר טיענס. א טין א בחור אין ישיבה האט א פראבלעם איינער האט איינער האט א אישו קען אריין קאלן זאגן איך גיי אריבער די טשעלענדזש און מען ווייסט שוין ווער ס'איז און ענק העלפן אים און מען גייט אים נאו אויב דער בחור וויל געבן אויב דער בחור וויל נישט געבן די נאמען יפיל אויב ס'איז ממש א נושא וואס מען דארף אינוואלוון די טאטע מאמע וויאזוי ארבעט מען דעמאלטס? סאו ס'איז דא אסאך גיידליינס צו דעם ס'שווער צו זאגן אבער אין דזשענעראל איז אז מען געט נישט גארנישט ארויס, און מען געט נישט איבער, נישט ווי קיין עלטערן, מען עדווייזט און מען גייט, מען פרובירט צו גיידן אז זיי, אז דאס קינד, אז דער טין זאל גיין צו די, יו נאו, צו גיין פאר העלפ צו די עלטערן, צו ס'איז סטאף, צו ס'איז סיבלינגס, יו נאו, פרובירט צו גיידן וויפיל מען קען, אבוויעסלי ווען ס'איז דא סעיפגארדינג אישוס, יו נאו, איז איז דא דיפרענט פראטאקאלס, אבער אין ניינטי פראצענט, ניינטי פייוו, סארי, ניינטי ניין פראצענט פראבעבלי, פון קעיסעס איז עס יו נאו ס'איז דזשאסט א מעטטער פון ענקארעדזשן.
סאו דו זאגסט דו האסט איין סלאט וואס זיי איין מאל א וואך וואס דו ביסט אן קאל דעמאלטס פאר יעדע ספיקער, וויפיל חברה זענען ארבעטן דארט און מיט דזשעי טי און וויפיל. אוי דזשעי טי אליין? אום כ'ווייס נישט כ'בין נישט אפדעיטעט וויפיל מענטשן ס'איז זיכער. כאילו טווענטי פאר סעווען טראוט די. ניין ס'איז ס'איז פאון קאלס זענען פון פון ניין ביז עלעווע ביינאכט און טעקסט איז פון זעקסע ביז צוועלעווע, ס'גייט אבער ס'ווערט עקספענדעד, יעצט איז דא נאך ווי הייסט נאך די נייע זאכן אויף אנדערע, שבת? ניין. ניין שבת איז נישט אויף.
און ס'איז אידיש, ענגליש ספיקינג, עניוואן? יא. און ס'איז אויך דא אין אנטווערפן, סאו פלעמיש אויכעט. וואו? יא. און און חוץ פון דזשעי טי און איז דא נאך חלקים וואס דו טוסט אין מענטל העלט וואס דו פאבליצירסט? ניין, עז אין עז אין טערמס פון דעילי, איך מיין פון מיט דיין אקטיוויזם כולי אין די נושא. יא, סאו איך בין ביזי, יעדן טאג בין איך ביזי מיט קעיס מענעדזשמענט, און דאס איז די בעיסיקלי צו מענעדזשן קעיסעס ווי מען רופט מיך אן און איך פרוביר ארויסצוגיין און צו קאנטעקטן די מענטשן און עס צו נעמען, ליידער, כ'מיין די יאר אליין האב איך, בין איך געווען אינוואלווד אין ארייננעמען שפיטאל ניין. יונגע מענטשן פון סטענפארד היל וואס האבן געדארפט אנקומען, אפאר פון זיי זענען געווען סעקשאנד, און אנדערע זענען געווען סתם אזוי וואס האבן געדארפט אריינגעצן ווילינגלי אריינגעגאנגען אין שפיטאל ברוך השם. מענטשן זענען געווען נארמאל און זענען פשוט. אבסעלוטלי און ס'איז יו נאו דא קומט אריין די דריי סירקלס פון יו נאו יעדע מענטש האט א קאפ בעיסיקלי און די קאפ פירט אריין סטרעס יעדע איינער ווערט געבוירן מיט די זעלבע קאפ אין מיי אפיניען, זעהט דאך אבער מענטשן קענען פארנעמען אסאך מער סטרעס ווי אנדערע מענטשן, סאו וויאזוי קען זיין? סאו ס'האט צוטון מיט וואנערעביליטי, וויפיל מער וואנערעביליטי די מענטש האט, איז מער אנגעפילט די קאפ, איז דא ווייניגער פלאץ פאר סטרעס. וואס מיינט וואנערעביליטי פרעגן מענטשן? וואנערעביליטי מיינט צו זאגן בעיסיקלי, די גייסט למשל איך קום צו דיר ארי, ביסט אויף האלידעי און איך וואק ביהיינד דיך און איך געב דיך א גוטן קיצל, וועסט דיך אויסדרייען צו מיר, וועסט לאכן אה יואלי א גוטן, וואס הערט זיך, געב אים א קלאפ אין רוקן, יא אלעס זאלן גוט, יא? וועל איך דיר געבן דעם זעלבן קיצל נאך א נאך א תענית אדער נאך א נאכט וואס דו האסט נישט געגעסן, אה וואס דו האסט נישט געשלאפן מיינטס אן, יא? וועסט דיך אויסדרייען צו מיר און מיר געבן זאגן און האלא, וועסט מיר געבן די לוק, הערסט? לויף אוועק פון דא אויב נישט א שטויס, יא? דאס הייסט וואלנערבילעטי, ביסט מער וואלנערבל עט דעט טיים, און ממילא איז איז איז וועסטו ריעקטן אנדערש, סאו מענטשן וואס האבן וואלנערבילעטי מיינסטו צו זאגן א מענטש וואס האט וואלנערבילעטי פון אז ער קען זיך נישט ארויסגעבן זיינע געפילן, יא? סאו ער זאמלט זיך אן וואלנערבילעטי אז ער קען נישט דיסקאסן עס, סאו ממילא האט מען ווייניגער פלאץ פאר די סטרעס, יעצט ווען ס'קומט אן צו די טאפ פון די קאפ רינט עס איבער, און וואס געשעט איז ווען ס'רינט איבער איז דא דיפרענט סירקלס, ס'איז דא דריי סירקלס, די ס'איז דא די עמאושענעל חלק וואס דאס מאוסט פיפעל פאלן אריין אין די קעטעגארי פון עמאושענס, אין עמאושענס פאלט אריין פעניק, ענקזייעטי, דיפרעשאן, איטינג דיסארדערס, ס'איז דא יו נאו א ליסטע פון זאכן וואס. ווי ס'אפעקט, יא. און נאכדעם איז דא די מענטל חלק וואס דאס איז מער מעניק, סקיצעפיניק, בייפאולער, סייקאסיס, יו נאו, און די סארט זאכן. און נאכדעם איז דא די פערסאנעליטי דיסארדערס וואס דאס פאלט אריין אין אלע מינע טייפס פון פערסאנעליטי, א ליסטע פון די מאוסט פעימאס וואנס וואס יעדער איינער ווייסט, בארדערליין פערסאנעליטי דיסארדער. וואס איז דאס? באט, דאס איז ווען א מענטש, אין שארט, א בארדערליין פערסאנעליטי דיסארדער איז א מענטש וואס האט ער האט שלעכטע מידות און ער האלט אז ער איז די בעסטע מענטש. דאס איז בעסיקלי אין שארט. האלטסט ענפער דו? ניין איך האלט נישט. איך מאך א דזשאוק, איך מאך א דזשאוק. איך מיין היינט וואלט איך געוואלט רעדן בעסיקלי פון די סירקל פון עמאושענס, און אויב חזון למועד וועט מען רעדן פון אנדערע סירקלס. סאו א מענטש וואס גייט עס אריבער איז בעיסיקלי איט ספיוס אוט און די מענטש גייט אריין באקומט פעניק באקומט ענקזייעטי טראכטן אסאך אווערטינקינג אלע מיני זאכן וואס קומט וואס פאלט אריין אין די קעטעגארי פון עמאשענס יו נאו פיק וואן טו טרי יעדע איינע אנדערש אמאל קען מען האבן אפאר אויף צוזאמען און אמאל איינס אליין. סאו וואס הייסט עמאשענעל ער ווערט סעד ער ווערט. יא ער ווערט דיפרעסט ער ווערט ענקשעס אנגעצויגן. פאר גארנישט, יו נאו דזשענערעלייזד ענקזייעטי, דזשאסט לייק סתם אנגעצויגן, נאכדעם איז דא אווער טינקינג, מ'קען נישט טראכטן, מ'קען זיך נישט פאוקעסן, יו נאו, מ'וויל, די סימפטאמס פון דעם זענען, שלאפן, ליגן אין בעט, נישט וועלן אויפשטיין, האבן שוועריקייטן פון אויפשטיין, גיין שלאפן שפעט, יא איך מיין נישט אז יעדער איינער וואס שטייט אויף שפעט און וואס לייגט זיך שפעט איז דיפרעסט, אבער ס'איז איינע פון די סימפטאמס, זענען די וואס איך רוף די רעד פלעגס, ס'איז דא סימפטאמס, און איך האב איינס וואס, יו נאו. וואס איז די רעד פלעגס? ווען איינער רעדט צו מיך, יו נאו, און ער זאגט מיך דאס און ער זאגט מיך יענץ און איך פרעג אים זאכן, און ער הייבט אן צו זאגן אז ער שטייט אויף שפיץ, איז עס אזויווי א רעד פלעג וואס צינדט זיך אן אין מח, אקעי דאס איז א אישו, דאס איז א אישו. פינף זעקס רעד פלעגס ווייסט אז ס'מסתמא דאס. יא עקזעקטלי, דארף מען דארף מען דארף מען גיין דארף מען גיין פרעגן דארף מען גיין טשעקן, יו נאו, סאו דאס איז בעיסיקלי דארף מען ווערן דאס איז דאס דארף ווערן געטריטעד, סאו ס'איז דא אייביג צוויי חלקים פון טריטמענטס, סאו די ערשטע חלק איז אז די מענטש זאל ס'זאל אויפהערן צו איבעררינען, דאס קען מען טון מעדיקעישאנס, דאס קען מען טון סאמטיימס מיט טעראפי אויך, אבער נארמאל בעיקר מיט מיט מעדיקעישאנס, יא, אויב מ'האלט אויף די מין די מין לעוול, און נאכדעם דארף מען זיכער מאכן אז די קאפ ווערט שרינקס, די וואנערעביליטי שרינקט, און דאס קען מען נאר מאכן מיט מיט טעראפי, די רייט טעראפי, יעצט אזוי ווי מ'האט פריער געמענטשענט, איינמאל ארבעט די טערעפי פאר איינעם און פאר איינעם נישט, קען האבן די זעלבע זאך און ס'ארבעט אנדערע זאכן, מ'דארף קענען פארשטיין די טערעפי און מ'דארף קענען, אז מ'האט ארויס די טערעפי און מ'פארשטייט וואס די טערעפי טוט און מ'פארשטייט גוט די מענטש איז יו נאו איז עס גרינגער צו קענען גיידן און סיינפאוסטן צו די ריכטיגע טייפ פון טערעפי און אסאך מאל נעמט עס לענגער צו קענען פארשטיין די מענטש און רעדן צו אים און נאכאמאל און נאכאמאל ווילאנג מען האט ארויס און אסאך מאל דארף מען גיין צו איין טעראפי קודם מענטשן למשל וואס האבן עס זענען אפברינגינג אישוס יסודות'דיגע אישוס און פון אנדערע זייט זענען זיי זייער ענקשעס יו נאו זיי זאגן צו גיין קודם צו cbt אראפברענגען גראונדן אראפברענגען און נאכדעם איז דא יו נאו סייקאדינאמיקס אויפן לאנגע טערם צו קענען צוריקשטעלן די מענטשן צו ריכטיגע יו נאו מיט די ריכטיגע יסודות וואס איז דא. סאו דאס איז בעיסיקלי וואס איך טו אין טערמס פון פאלאון אפ מיט די מענטש נאכדעם און זעהן וויאזוי ס'גייט, ס'איז גיין אויכעט רעדן צו די עלטערן זיי געבן צו פארשטיין, זייער אסאך מענטשן האבן מורא אויף די סטיגמא, מענטשן וועלן זאגן, ס'איז היוטש פראבלעם סאמטיימס און אסאך מאל איז דא. דו זעסט די פראבלעם אסאך מאל ס'איז דא פערענטס הו דאנט וואנט טו ריעלייז דער טשיילד האב א פראבלעם. יא, אסאך מאל, איך האב באקומען שוין פלענטי פאון קאלס פון פון פון אגעטשירעם, יו נאו, פון מנהל שולעס, פון חדרים, וואס יו נאו זיי קומען אריין און זיי זאגן אז קענסטו גיין רעדן צו דער טאטע, קענסטו גיין צו יענער טאטע, און יו נאו, זיי גייען, זיי גייען רעדן צו. סאו וועלכע אווערנעס האלסטו מען דארף מאכן אין די קאמיוניטי אז פיפל פיפל שוד נאו אבאוט אז ס'איז דא אזא זאך וואס עקזיסט וואס הייסט מענטל מענטל העלט ענד איף יו העוו סאם טייפ אוו רעד פלעגס איך עפן אויף די פעיפערס די נאשי אפדעיט אדער שירים רבנים דיינים איך הער נישט די ווארט מענטל העלט פון סטענפארד היל. אקעי סאו.
פארוואס? קודם כל פארוואס?
און די קוועשן וואס קען מען טון וועגן דעם? די סיבה פארוואס איז גאנץ גאנץ פשוט די מינוט וואס די שרייבסט מענטל העלט איז אלעס אלעס געפסל'ט. קען מען כאפן א קול נאמען פאר דעם? סאו איך האב א ווענטשען יעצט בעז השם אין די ווינטער, ס'איז די ערשטע מאל וואס איך קום ארויס אין פאבליק, איך מיין אפילו מיינע נאנטע ווייסן נאך נישט באט אז ווען מ'רעדט שוין פון דעם און דו פרעגסט שוין על איך עס זאגן. איך האלט מיין פערסענלי וואס איך זע איז, איך זע קעיסעס וואס זענען געווען ביידע די זעלבע טייפ פון פראבלעמס, איך האב געהאט א פארטיקולער יו נאו טווין קעיס ממש די זעלבע סימפטאמס, ביידע זענען געווען אין שפיטאל, און דאס איז שוין נישט ווי יעצט ס'איז שוין אפאר יאר צוריק, און ביידע זענען ברוך השם ארויס און זיי פירן ווייטער זייער נארמאלע לעבן, איינער איז אינגאנצן אראפ און געווארן פערפעקטלי פיין, נישט קיין שום פראבלעם נישט, די אנדערע איז האט גענומען אסאך לענגער, און די סטראגלס זענען נישט, יו נאו, ס'איז נישט קיינמאל נישט געווארן הונדערט פראצענט מסודר, ס'איז אלץ געווען אויף געוויסע מעדיקעישן, מיט טעראפי, יו נאו, מ'דארף האבן הילף, און. ס'מוז נישט זיין, אבער עגעין, ס'איז א זאך וואס וואס ביי מיר גאנץ קלאר אז די אפברענגינג, די האום איז א ריזיגע פעקטאר. סאו די פרוי וואס וואס איז געווען וואס האט זיך געהילט אינגאנצן, זי קומט פון א הערליכע בעקראונד, אויף משפחה ווי מען רעדט און מען האט געפילינגס און יו נאו מען קען סיבלינגס זענען זייער נאנט איינס צום צווייטן דאס מיינט נישט אז מען שלאגט זיך נישט אינדערהיים מיט די סיבלינגס אבער איך מיין צו זאגן אז ס'איז א אפען האום ווי און די אנדערע קומט פון סאך מער א שטוב וואס איז. מער פארמאכט, ס'איז דא עקסטרעמיזם דארטן אין די שטוב, כ'קען נישט אויסזאגן וועלכע זאכן, עקסטרעמיזם מיינט נישט אידישקייט, ס'קען מיינען בינג קלין, צו ס'וואס זאל נאר נישט זיין, עקסטרעמיזם דאזענט ווארק. סאו, האום איז אנפארטשענעטלי אז איינע פון די שווערע זאכן וואס איז געווארן היינט איז אז א הויז, מען האט פארלוירן די סענס וואס מיינט א האום, א האום איז נישט א פלאץ ווי א האטעל ווי מענטשן קומען אריין און קינדער קומען אריין און מען געבט זיי צו שלאפן, מען געבט זיי קליידער, מען געבט זיי צו עסן, מען מאכט זיי א באד און מען גייט ווייטער, ניין, האום איז א ספעשל פלאץ ווי מען דארף זיך קאנעקטן, רבי אביגדור מילער, איך מוז זאגן איין ווארט פון דעם, רבי אביגדור מילער איז א, איך בין זייער גרויסע חסיד פון רבי אביגדור מילער. און פאר אפאר יאר צוריק פסח האב איך, כ'מיין דריי יאר צוריק פסח, האב איך געקוקט אויף איינע פון זיינע שיעורים וואס ער האט געגעבן, האט ער דארטן געזאגט אז פארוואס גייט מען חאלעמויד האבן א אוטינג? וואס איז דאס חאלעמויד? זאגט ער פסח, און וואס איז די עיקר זאך פון פסח? מסורה. רייט?
מען געט איבער, מען געט איבער פאר די קינדער, זאגט ער, האסט שוין פרובירט צו גיין נעמען א קאפל און גיין אויפן גאס צו א גוי און זאגן ער זאל אנטון א קאפל? ער האט דיך געגעבן א פאטש, גיי געזונטערהייט, וואס איז די נפק מ? סאו, וויאזוי מאכסטו אז דיין קינד זאל וועלן? מיט דעם וואס דו קאנעקסט זיך צו דיין קינד, מיט דעם וועט ער וועלן טון וואס, וועט ער וועלן איבערנעמען די מסורה, וויאזוי קאנעקט מען זיך צו די קינד? סאו די קען די די זאגט ער אז צו קענען צו קענען איבערגעבן די מסורה דארף מען אסאך מאכן יא אבער א קינד עטס עס טוהן מיטן לערנען בכבוד גדול איז נישט קיין שום פראבלעם נישט יא אבער לאז דיך שוואפן אויב דאס קינד דארף האבן א אוטינג וועגן דעם גיי אויף א אוטינג סאו זאגט ער צו זיצן מיט די קינד און שפילן מיט לעגאוס אויפן ערד איז נישטא קיין גרעסערע זאך זיינע ווערטער נישטא קיין גרעסערע זאך אין אידישקייט ווי דעם. וואו. פש. האט ער געזאגט. און דאס איז אזוי אמת. און איך זעה עס היינט. איך זעה אזוי פיל מענטשן וואס זיי שעמען זיך פון זייער קינדער. זיי האבן א פראבלעם צו רעדן צו זייער קינדער, צו זיין אפן מיט זייער קינדער, שערן מיט זייער קינדער. איך בין געווען יעצט אין האלידעיס. איך האב געהאט א פאנטאסטישע סטארי. וואס האסט געוואלט זאגן? א. איך האב געהאט א געוואלדיגע סטארי פון. פון א איד, א סטענפארד'ער איד, א חשוב'ע איד, און ער זאגט מיר, ער האט שוין חתונה געמאכט, רוב קינדער, אדער אלע קינדער, יא, כ'מיין ער האט שוין חתונה געמאכט אלע קינדער, ער זאגט מיר, ער דערציילט מיר עפעס א מורא'דיגע סטארי, ער זאגט מיר ער איז געווען א יונגל, און ס'איז געווען אין כיתה איז געווען א שוואכערע קינד, און די מנהל האט אים געזאגט אז ער זאל נעמען יענע יונגל, און ער זאל גיין אין די מנהל'ס אפיס, סאו דער רבי האט אים געזאגט ער זאל גיין אין די מנהל'ס אפיס מיט יענע אינגל און דארטן לערנען און עס איז שטיל. די מנהל איז אריין געקומען די מנהל האט נישט געוויסט און די מנהל איז צו געגאנגען צו אים און אים דערלאנגט א פראסק. יא נישט געווען וואס הייסט וואס האסטו צו זוכן אין מיין אפיס. אקעי. און ער האט אנגעהויבן צו וויינען און ער האט אנגעהויבן צו זאגן כ'ווייס נישט וואס און די מנהל האט גערילייזט אז ער האט געטון עפעס ראנג האט זיך די מנהל זיך גענומען וויינען און ער האט זיך גענומען וויינען און ער זאגט אים איים סארי שעפעלע כ'האב געמאכט א טעות. כ'האב נישט ריכטיג געטון, זיי מיר מוחל. ער זאגט מיר די מעסעדזש וואס ער האט דעמאלטס באקומען, די געפיל פון כ'מעג מאכן א מיסטעיק, אבער כ'מעג איבערבעטן אויכעט, און ס'איז נישט קיין פראבלעם זיך אראפצולאזן צו דאס קינד, איז געווען א מורא'דיגע זאך פאר אים. כ'וועל צוריקגיין צו די קוועשאן וואס כ'האב דיר געפרעגט לייק

מענטשן הערן גוטע דרשות, מען הערט זאכן און מען ווייסט וואס מען האט צו טון, אבער ס'איז שווער צו עקשעלי דעליווערן עס. ווי אזוי גיי איך עס טאקע דעליווערן? ווייל יעדעס קינד איז אנדערש, מען קען נישט זאגן אז יעדע מענטש איז אנדערש, יעדעס קינד איז אנדערש. סאו די איידיע איז בעיסיקלי צו נעמען צען פופצן מענטשן, האבן דריי פיר סעשאנס, גרופ ווי מען זאגט, און דורכגיין מיט זיי און פארשטיין יעדע

קאנעקשאן צו די קינדער, און ס'וועט ברענגען א א כ'מיין פארט פון דעם גייט אבוויעסלי זיין די מענטל העלט חלק אז צו קענען אויך דורך שמועסן די חלק פון יו נאו וואס וואס זענען די די רעד פלעגס מענטשן זאלן נישט האבן קיין פראבלעם מיט דעם. כ'האב געזען א כ'האב געזען א גוטע געווען א א גוט ווארט איינער האט געשריבן אויף א בוק לעצטנס כ'האב געליינט זאגט ער אז אמאליגע צייטן ביסטו אריין געקומען אין א אין א האספיטל אדער אין א פארק וואס האסטו געזען? האסטו געזען קינדער מיט קעסטס אויפן פיס קינדער מיט קעסטס אויפן הענט ווען די לעצטע מאל האסט געזען א יונגל האנט מיט א קעסט? זאגט אז די עולם היינט איז ביזי מיט סאשעל מידיע, טעקנאלעדזשי, סאו זענען אלע פסיכאלאגן סייקאטשעס ביזי ווייל די דאקטער איז נאר ביזי מיטן ברעין. ס'איז גאנץ א ס'גאנץ א גאנץ א שטארקע פוינט. מ'נעמט שוין נישט אריין קיין ריסקס ווען מ'האט מיט די. ווען האסטו געזען אמאל א יונגל מיט א קעסט לעצטנס? ווער שפילט ווער טאנצט? ס'איז די גאנצע די גאנצע זאך. מענטשן פרעגן מיך כסדר, יו נאו, וואס איז געשען היינט? פארוואס היינט מער ווי אמאל? סאו די די ס'איז דא ס'איז דא דריי פעקטערס אין דעם אין מיין אפיניען, עגעין ס'איז דא יעדער איינער האט זיך זיין אפיניען צו דעם, נאמבער וואן איז מאדערן סטרעס, סאו וואס דו האסט יעצט געזאגט איז מאדערן סטרעס, אז קינדער זענען שוין שוין לויפט טאנצן נישט אויף קיין ביימער מער, און זיי לויפן שוין נישט ארום זיי געבן נישט ארויס איר ענערזשי געהעריג, און די אייבערשטער האט באשאפן א מענטש אז מ'זאל יא ארבעטן און זיין זיין פיזיקלי עקטיוו, די צווייטע זאך איז אז. ווייל מאדערן סטרעס אויכעט פאלט אריין אין זיצן אין טרעפיק, יא מענטשן זיצן אין טרעפיק זיי ווערן ענקשעס ווייל קענסט גארנישט טון, צו שוין די קענסט גיין אין פעלד יעצט האקן ביימער אדער כ'ווייס וואס טון עפעס זיך אויסצוגעבן ערגעץ, צו ס'איז באקומט בילס און די קענסט נישט באצאלן יו נאו די סארט זאכן, נאכדעם איז דא די חלק פון וואס איך האלט נאך אז ס'איז דא א עפעקט פון מלחמה אז למשל יו נאו עלטערן אזוי ווי מיינע עלטערן זענען נאך דורכגעגאנגען די מלחמה כ'מיין זאגן אין פאוסט מלחמה, זייער עלטערן זענען נישט געווען עוועילעבל פאר זיי און זענען אויפגעוואקסן געווארן מיט זייער א שטארקע וואנט אין פראנט פון זיי, און היינט איז עס מער ווי הייסט עס קומט ארויס, און די דריטע זאך איז אז די חלק פון פון אהום פון פון ווייניגער קאנעקשאן צו די קינדער ס'איז מער ביזי די לייף איז זייער ביזי מ'איז ביזי מיט יענעם מ'איז ביזי מיט אלעס ארום און ארום חוץ פון די קינדער אליין און ס'איז און ס'איז זייער שווער, מ'איז זייער מ'לויפט נאך א גאנצן טאג, מ'ארבעט משוגענע שעות, און מ'איז ביזי מיט די טעלעפאנס, און וואס זאל אנדערש זיין, ממילא. מאנסי איז בנין הרב חיים שכטר תלמוד תורה לונדון, סאו ער מאכט טאקע מיט די טאטעס, מאכט ער יעדע שטיק צייט נעמט ער צוזאם די טאטעס און ער געבט א דרשה, האט איין טאג געגעבן א גוטע איידיע, און כ'טריי עס צו מאכן, כ'מאך עס נישט זייער אפט ווייל ס'איז שווער, באט אפשר זאל עס טאקע מאכן, און אז ער האט געזאגט אז יעדער איז ביזי א טאטע מ'לויפט מ'איז א גאנצע טאג ביזי, האט ער געזאגט איינמאל א חודש, איינמאל אין צוויי חדשים, נעם א גרינע דינסטאג אויף מיט דיין זון. איך געב דיך רשות, נעם אים ארויס פון חדר, נעם אראפ דיין טעלעפאן, לאז אים מאכן די סקעדזשול אויפן דעי, דזשאסט גיי ארויס מיט אים, קאנעקט מיט אים, כ'האב עס אפאר מאל געמאכט, און ס'איז נישטא קיין בעסערע פילינג ווי דעם. א טאג א גרינע מיטוואך, און ענקארעדזש די טאטעס, דו איט, גיי פאר דעם.
יא.
סאו חיים כץ, יעצט בין איך געווען ביי א, ער האט געווען ס'הייסט אבות בנים, ער קומט פון ארץ ישראל, ער איז דא געווען יעצט, און ער האט געמאכט פאר דאס פאר קינדער, דריי שעה, נאו מאובייל, אלע טאטעס ארום און ארום, און, און דארט געווען, מיין זון, יא, ס'איז געווען זייער זייער ספעשל, ס'איז געווען א גוטע פילינג, און מיין זון האט זייער ענדשויט, און אלדאו, יו נאו, איך פרוביר צו געבן אסאך פאר מיין זון און שמועסן מיט זיי, יו נאו, רעדן צו קינדער איז די וויכטיגסטע וויכטיגסטע זאך, קינדער זאלן האבן א געפיל פון סעקיוריטי, א געפיל פון האום, פון מען קען רעדן אינדערהיים פון חלומות, פון נארישע חלומות, יו נאו, וואס ס'זאל נישט זיין, נארמעלייזן, ס'איז דא אזויפיל צו רעדן און אזויפיל צו טון, יו נאו, און מען דארף נישט האבן קיין עקסטערע צייט פאר דעם, צו ס'איז ביים שבת טיש, צו ס'איז ביים צו א סאפער, צו ווען מ'גייט און מ'לייגט, מ'גייט צו זיי, מ'געט זיי א קיש און מ'לייגט זיך שלאפן, וואס ס'זאל נאר נישט זיין, ס'דא אזויפיל וואס מ'קען טון צו זיך צו קאנעקטן, כ'בין יעצט געווען אין קרעסטיר אויף יום טוב יא, און כ'פאר אהין, ווייל מ'האט מיך גערופן דארטן צו זיין בר תפלה, און בלאזן שופר, ווייל נישט קיין גוטע בר תפלה, אבער בלאזן שופר אקעי, רב שיילער העלפט אז ס'זאל נישט, די קולות זאלן גיין גוט. אבער די יו נאו קומען אלץ צאם אלע מינע טייפס פון בחורים וואס ווילן נישט פארן קיין אומאן און זיי ווילן אבער נישט זיין ווי הייסט נאך זיי ווילן האבן א היימישע אטמאספער ס'איז זייער א היימישע אטמאספער מען דאוונט די נארמאלע דאווענען און יו נאו מאוסט מאוסט פון די חברה קומען פון שטובער ווי די קאנעקשאן איז נישט געווען די ערשטע זאך וואס מען דארף טון אין חינוך די ערשטע זאך נישט די חינוך האט נישט צו טון מיט דיך, חינוך האט צו טון מיט די קינד, חנוך לנער על פי דרכו, וואס איז דאס קינד? וואס קען דאס קינד? וואס קען איך פארלאנגען פון די קינד? די אמת איז אזוי, כ'האב געוואלט נאך פארברענגען מיט דיך אסאך, בפרט וועגן די נושא פון ביזנעס, וועגן בי ענד עיטש, ווי אזוי דאס, די טשעלענדזשעס מיט די גאנצע דזשערני. איך האב דיר געזאגט לכתחילה, we're not gonna cover. סאו איי וואנט טו טענק יו, קודם כל כ'מיין מ'האט געענדיגט אויף זייער גוטע נאוט, סאו כ'מיין ס'איז א פערפעקט פלאץ ווי עס צו קאטן, און אויכעט ווייל די טיים איז אלמאסט ראנינג אוט, סאו כ'וויל דיך באדאנקן יואלי אז דו ביסט אריינגעקומען דא און אז דו האסט געשערט דיין דיין דזשורני און דיין עקספיריענס, און איך בין זיכער אז עס וועלן זיין אסאך מענטשן וואס וועלן ארויסהאבן פון דעם וואס מען דארף ארויסהאבן, סאו איי וואנט טו טענק אלל די וויוערס און אלל די לעסענערס אגעין פאר די פידבעק און פאר פאר די וואס וואטשן עס אויף יוטיוב אדער אויף גוגל דרייווס אדער אויף כל מיני קוויזעס און די וואס הערן עס צו אויף די אלע פלעטפארמס ווי ס'איז ספאטיפיי, עפל פאדקעסט, ווי ווי דו אפרישיעטעט, מען זעהט אלע קאמענטס, מען לייענט עס, פליז קיעפ לייקינג, סובסקרייבינג, און שערן די פידבעק. יואלי, אויך זאג איך פערסענאל שכח, ווייל איך ווייס דאך יא וואס א ביזי מענטש ביסט, און פון דיך אנצונעמען און קומען דא און שערן דיין פערסענאל סטארי, און באמת איך האף אויב מ'וועט ווערן ענקארעדזשד, ווייל ווי איך האב געזאגט איך בין געווארן ענקארעדזשד פון דיך, און ס'זאל נאר ארויסקומען א טובה פון דעם, סאו טענקס פאר יור טיים.